עס קלאַפּט אין װינקל דער גרױסער שטײ-זײגער, װי ס'קלאַפּן אַזעלכע זײגערס אין אַ װינטער-נאַכט, בעת אַלע פֿון שטוב גײען אַװעק, און זײ, די זײגערס, בלײַבן באַלעבאָס. די טירן אין קאַבינעט אַרײַן זענען אָפֿן, און בײַם טיש, בײַם לאָמפּ מיטן ראָזן-אַבאַזשור, זיצט אײנער אַלײן משה גרעװיס, אַ געװיזענער בלאָנדער, בײַ װעמען גרױער װי אַלץ זענען די לאַנג-געװאָקסענע ברעמען. אן אלטער און זייער פרומער איד, וועמען זיינע בערלינער קינדער האבן נישט לאנג ארויסגענומען צו זיך פון א קליינער פוסט געווארענער שטאט אין אוקריינע. דער אלטער גרעוויס קאן נישט שלאפן. זיינע קינדער זענען אוועקגעגאנגען ערגעץ אויף א באל און האבן אים געלאזט איינעם אליין אין דער גאנצער וואוינונג. פריער איידער עס וועט טאג ווערן, וועלן די קינדער אהיים נישט קומען. צוריק מיט א שעה דריי ווען משה גרעיוויס האט אפגעלייענט קרישמע ווען אויסלעשנדיג אין צימער די שיין האט ער מיט א זיפץ פון א פרומען אידן זיך געלייגט אין בעט איז אים ארויפגעקומען א געדאנק אז בערלין וואו ער געפינט זיך שוין די דריטע וואך איז זייער א גרויסע נאר זייער א זינדיגע און גאט לעסטערנדיגע שטאט זי איז געגליכן צו נינוה דער שטאט, וואס האט אין די טעג פון יונה הנביא דערצארנט גאט, און גאט האט זיי געוואלט חרוב מאכן און איבערקערן, ווי ער האט איבערגעקערט סדום. די שטאט איז א גרויסע, א זינדיגע, אזוי ווי אין פסוק שטייט, וננבה הויסה עיר גדולה לאלהים, און נינוה איז געווען א גרויסע שטאט צו גאט, נאר ס'איז נישטא ווער ס'זאל פאר איר תשובה טון, און ס'איז א שאד, א שאד. אים האט זיך אן אויפהער געדרייט אין קאפ די מעשה מיט יונה'ן, און עס איז געווען די רייד פון גאט צו יונה'ן דעם זון פון אמיתי, אזוי צו זאגן, שטיי אויף, גיי אוועק קיין נינוה,

דער אַלטער גרעװיס איז געלעגן אַזױ אַ לענגערע צײַט מיט פֿאַרמאַכטע אױגן און אַלץ געזען פֿאַר זיך, װי יונה אַנטלױפֿט פֿון גאָט אױף דער שיף, װאָס גײט קין תּרשיש. אױפֿן ים איז אַ גרױסער שטורעם, די שיף, אָט-אָט גײט זי אונטער. אַלע שרײַען צו גאָט, און נאָר יונה באַהאַלט זיך אױס, ער פֿאַרקלײַבט זיך אין אַ װײַטן װינקל פֿון דער שיף, ער לײגט זיך דאָרט אַװעק זײער אײַנגעהױקערט, זײער אומעטיק און דרימלט, אָט װי ס'דרימלט איצט ער, משה גרײװיס. נאָר אַזױ װי אַנטדרימלט װערן אין גאַנצן האָט זיך דעם אַלטן גרײװיס נישט אײַנגעגעבן, איז ער, ענדלעך, נאָך אַ שעה ליגן, צוריק אױפֿגעשטאַנען. ער האָט זיך צוריק אָנגעטאָן און צוריק געמאַכט ליכטיק.

ער האָט געזשומעט, װי אַ בין, װאָס איז אַרײַן אין אַ שמאָלן אָרט צװישן צװײ פֿענצטער, קלאַפּט זיך, קלאַפּט זיך אין די שױבן און קאָן נישט אַרױס, וכשתתװדע, און אַז דו װעסט זיך מתװדע זײַן, זאָלסטו געדענקען דײַנע זינד און די זינד פֿון דײַנע עלטערן און פֿון דײַנע עלטערנס עלטערן ביז דור-המבול און דור-הפּלגה און ביז סדום.

צו אים האָט דערגרייכט פון ווייטן קאָרידאָר עפּעס אַ מאָדנע קאַלופּען, ווי דאָס קראַצן פון אַ מויז. דערנאָך האָט ער געהערט פון גאַס אַ גערעדעריי פון מענטשן, וואָס שרייען זיך פרייליך אַדורך, אַ געזאַנג פון יונג-לייט האָט ער דערהערט און אַ געלעכטער פון מיידלעך, און דער געלעכטער איז געווען אַ ביינאַכטיקער, אַן אויסגעלאַסענער און אַװײַטער, װי דער געלעכטער אין אור-אַלטן נינװה. גרעװיס האָט זיך איבער זײַן ספֿר נאָך מער אײַנגעבױגן און האָט נאָך מיט מער פֿרומקײט אָנגעהױבן זשומען, וזו לשון ספֿר חרדים, און אַזױ זאָגט דער ספֿר חרדים, העולם ים סוער, די װעלט איז אַ שטורמישער ים, החיים תעלופֿה, דאָס לעבן איז אַ הויפֿן ערד בײַם ברעג פֿון ים, איש עומד על התּל, דער מענטש שטייט אויף דעם הויפֿן און איבער אים הענגט דער בוים פֿון לעבן, דאַרף דער מענטש זיך שטאַרק אָנהאַלטן אָן די צווײַגן, וואָרום אַז נישט, קאָן, חלילה, אַ בלאָז טאָן דער גרויסער ווינט, דער גרויסער ווינט, אַזוי ווי אין פּסוק שטייט, והנה, און אן רוח גדולה וחזקה, א גרויסער און א שטארקער ווינט, מפרק הרים, ער ווארפט אום בערג און קערט איבער פעלזן. משה גרעיוויס האט זיך א שאקל געגעבן, געטאן א זיפץ און האט זיך פארטראכט וועגן רוסלאנד און וועגן דעם ווינט וועלכע האט דארט שוין א בלאז געגעבן, א גרויסער און שטארקער ווינט,

ער האט א קלער געגעבן ווי אזוי זי שטייט דארט איצט אינמיטן דער נאכט און אים האט באנק געטאן פארוואס מען איז זיך פון איר פונאנדערגעלאפן איינציגווייז און פארוואס מען האט זי נישט מציל געווען מיט תשובה טאן, מיט פאסטן תעניתים, מיט צדקה און איבערהויפט מיט תורה לערנען, אזוי ווי אין פסוק שטייט עץ חיים היא למחזיקים בה, א בוים פון לעבן איז די תורה צו יענע וואס האלטן זיך אין איר אן. אים האט באנק געטאן זיין מויער דארט אין שטאט, אן אלט-מאדישער צוויי-גארנדיגער און ווייס-געקאלכטער מויער, ער רופט ארויס א בענקשאפט צו דער שוץ וואס ער האט אים, גרעוויס'ן, אלע יארן געגעבן, און צו דער פרנסה מיט וועלכער ער האט אים אלע יארן באזארגט. איצט האָט ער שוין מיט אַ מאָדנער קלאָרקייט געזען פֿאַר זיך די גאַנצע שטאָט, און איבערהויפּט, דעם פֿיר-עקיקן, שלעכט ברוקירטן מאַרק. לינקס אין ווינקל שטייט דאָרט זײַן מויער. סך-הכּל מיט דרײַ-פֿיר הייזער ווײַטער, אין שמאָלן געסל, געפֿינט זיך די אַלטע, געמויערטע קלויז. שטענדיק, אַז מען דאַרף זיך דאָרט שטעלן צום עמוד, וואַרט מען צו אַ קאַפּעלע און מען שיקט אַ ייִנגל, גיי, זאג ר' משה'ן אז מען ווארט אויף אים מיטן דאווענען. פון אונטן זענען ביי אים אין מויער געווען קראמען, זעקס קראמען מיט אייזערנע פרענטעס ביי די טירן און ביי די פענסטער, און פון אויבן האט אין זעקס צימערן געוואוינט ער, גרעיווס. און דירה געלט פלעגן אים דארט די קרעמער אריין טראגן אלע ראש חודש, פונקט אלע ראש חודש אין דעם טאג ווען מען גייט דאווענען און מען לייענט אין דער תורה און מען זאגט אסאך אין סידור, די קרעמער ביי אים אין מויער זענען אלע געווען פרומע אידן, געקויפט אויף נאמנות, פארקויפט אויף נאמנות, און די שכירות וואס זיי פלעגן אים צאלן פונקטליך אין ראש חודש, ווען מען זאגט אסאך אין סידור און מען לערנט אין דער תורה, זענען דעריבער געווען ביי אים זייער אנגעלייגט ווי שמירה, ווי הייליגע שכירות, ווי עפעס א באזונדערע מתנה צוגעשיקט פון גאט צו אים משה גרעיוויס פאר זיין פרומקייט, און שטענדיג פלעגט זיך אים וועלן פון אט די שכירות געבן צדקה, נישט קיין סך, נאָר דאָך אַ ביסעלע, און דערפֿאַר איז אין זײַן הויז געווען שטענדיק שטיל. ער האָט געקאָנט זיצן און לערנען מיט דער זיכערקייט, אַז גאָט האָט אים ליב, אויב נישט שטאַרק, איז דאָך, אַ שטיקל חשוב, גאָט ווייסט, ווער איז משה גרייוויס. נאר נאכדעם איז אין זיין הויז געשען א שלעכטע זאך, א זינד, וועגן וועלכער עס טראכט אפט בלויז ער, משה גרעיוויס אליין, און פון דענסטמאל אן, פון דענסטמאל אן, משה גרעיוויס בייגט זיך אן נידעריגער צום ספר,

משה גרעוויס חזר'ט איבער עטליכע מאל די לעצטע ווערטער, ורוח גדולה וחזקה, א גרויסער און שטארקער ווינט, ער ווארפט פון אן דער בערג און קערט איבער פעלדזן, ער ציט שטארקער צוזאמען די אויגן, ער גראבט זיך טיפער אין די ווערטער, נאר די שלעכטע זאך וואס האט געטראפן אין זיין הויז לאזט אים נישט אפ, די שלעכטע זאך געדענקט זיך. ער, משה גרעיוויס, האט שוין דינסטמאל געהאט חתונה געמאכט אלע זיינע טעכטער אין די ווייטע גרויסע שטעט, ער האט געהאט לויטער טעכטער, זיין ערשטע ווייב איז שוין געווען געשטארבן, געלעבט האט ער איינער אליין אין די שטילע זעקס צימערן, געהאט פרנסה פון די פארדונגענע זעקס קראמען וואס מיט די אייזערנע פרענטעס און פון דער נאענטער קלויז האט מען אים אלע פרימארגן געשיקט אנזאגן, ר' משה, מען שטעלט זיך שוין צום מעמד, ר' משה! בלויז זיינע רייכע אויסגעגעבענע טעכטער פלעגן דאן קומען צו זייער מוטער אויף קבר אבות, און אז זיי פלעגן אראפקומען, פלעגן זיי פארבלייבן ביי אים א שטיגל צייט, ביי יעדן מיטאג האבן זיי צוגעקוקט,

און ווי אזוי די עלטערע טאכטער האט אים נאכדעם געשריבן אז ווען זי האט געליינט דעם בריוו פון דער מיטעלסטער טאכטער האט זי געוויינט, שטארק געוויינט. די עלטערע טאכטער איז דאן פון איר היים ערגעץ אפגעפארן, אן קוקן פאר אים עמיצן איז זי אפגעפארן, דערנאך איז זי פלוצלינג צו אים אראפגעקומען, עפעס גלאט אזוי אראפגעקומען, כאטש קיין צייט פון קבר אבות איז דענסמאל נישט געווען, זי איז אפגעזעסן ביי אים א וואך דריי און איז ווידער אוועקגעפארן, אפנים ווי דער עמיצן אנקוקן פאר אים, זי האט אים דענסמאל ארויסגערופן דורך א דעפעש ערגעץ וואוהין אויף א פרעמדן וואקזאל, און דער סוף איז געווען אז טאקע אויף יענעם וואקזאל האט מען געשטעלט א חופה, און ביי אים אין הויז, אין די שטילע צימערן איבער די קראמען וואס האבן אייזערנע פרענטעס, איז דענסטמאל צוגעקומען א נייער שטילער מענטש, א פרוי פון א יאהר עטליכע און פערציג, א געוועזענע פרוי פון עפעס זייער א געראטענעם יונג געשטארבענעם יחסן, כמעט א פרוי פון א געוועזענעם גוטן אידן, אזוי האט מען געזאגט,

זיי קילן איר פנים, זיי קילן אירע באוועגונגען, זיי קילן ארום איר די לופט, זי פארקעמט זיך אזוי אז איר שווערער פארוק זעט אויס ווי אייגענע האר, זי ציילט צופיל אויס דער דינסט יעדן גראשן, און אליין איז זי אביסל א קורצזיכטיגע, שטענדיג ווען מען זעצט זיך צום טיש עסן איז זי אנגעטאן אין א ווארעמער שאל, איר איז װי קאַלטלעך. זי טראָגט צו איר זילבערנעם לעפֿל זײער נאָענט צו אירע אױגן און באַקוקט אים פֿון אַלע זײַטן, װי גלײַך זי װאָלט האָבן אין אים אַ סימן, און דער זילבערנער לעפֿל איז אירער אַן אײגענער, זי האָט אים געבראַכט מיט זיך פֿון דער הײם, מיט דעם זילבערנעם לעפֿל האָט זי נאָך געגעסן, אַ פּנים, װען זי איז נאָך געװען צוזאַמען מיט איר ערשטן מאַן. און פון אנהייב האט מען ביי גרעיוויס'ן אין שטוב זיך געמאכט גלייך ווי מען באמערקט עס נישט, אט דאס וואס זי זיצט ביים טיש אן איינגעהילטע אין איר שאל און וואס זי באקוקט דארט מיט גוטזיכטיגע אויגן איר אייגענעם זילבערנעם לעפל, נאר נאכדעם האט מען דאס אנגעהויבן צו באמערקן. פריער האט דערויף אנגעהויבן צו ווארפן א זייטיגן בליק ער, משה גרעיווס אליין, אט אזוי בעת ער זיצט ביים טיש און קוקט פלוצים ארויס פון זיין ספר און דערזעט ווי זי באקוקט איר זילבערנעם לעפל, און נאכדעם האט דאס אויך אנגעהויבן נישט צו געפעלן זיינע אויסגעגעבענע טעכטער וואס קומען אפט אראפ צו זייער געשטארבענער מוטער אויף קבר אבות. די טעכטער האבן אויסגעפונען אז זי איז עפעס נישט יענע וואס מען האט געמיינט, זיי האבן געזאגט זי איז עפעס א קאלטליכע, עפעס א פרעמדע, א מאדנע פאמעליכע איז זי, יא! האט דערויף געענטפערט ר משה גרעיוויס, טאקע, זייער א פאמעליכע איז זי. און אויסער דעם, האבן געזאגט די טעכטער, עפעס דער דאזיגער זילבערנער לעפל אירער, הע, טאקע, איז ער געווארן צופרידן וואס די טעכטער פארשפארן אים מיט איין ווארט זייער פיל רייד, עפּעס טאַקע דער דאָזיקער לעפֿל אירער. די טעכטער האָבן דאַן עטלעכע טעג זיך געשעפּטשעט צווישן זיך און האָבן ענדלעך בײַ אים דעם פֿאָטער זייערן געפֿרעגט, איז וואָס וועט מען זי דאָ האַלטן, אַז זי קאָן זיך נישט אײַנלעבן? וואס? טאטע, מען וואלט זי אפשר גאר באדארפט אפשיקן אהיים! און דענסטמאל האט זיך ארויסגעוויזן אז עס איז טאקע אזוי אז ער האט נישט קעגן דעם גארנישט. ריכטיג, האט ער געזאגט, וואס וועט מען זי דא האלטן, אז זי איז עפעס א מאדנע, זי קאן זיך נישט איינלעבן, און אין יענע טעג, געדענקט ער, איז ער געזעסן און געלערנט, געזעסן און געלערנט. די טעכטער האָבן דעמאָלט די פֿרוי ערגעץ אָפּגעפֿירט, זיך ערגעץ פֿאַרלאָזט מיט איר אויף מענטשן, זי אָפּגעגט דורך אַ שליח, זיי האָבן זי ערגעץ איבערגעלאָזט, און אַז זיי זענען געקומען צוריק שוין אָן איר, האָבן זיי דערציילט, וויינען האָט זי נישט געוויינט, זי איז עפּעס אַ קאַלטלעכע, עפּעס װי מען װאָלט איר אײַנגעגעבן שלאָפֿגעטראַנק. װײנען, אַ פּנים, קאָן זי נישט, זי איז אַזאַ מענטש, נאָר אַ רחמנות איז נעבעך אױף איר געװען זײער אַ גרױסער, אַז אָך און װײ איז צו איר, זי האָט אױף דער גאַנצער װעלט קײנעם נישט. עס האָט אױסגעריסן דאָס האַרץ, דעמאָלט האָט משה גרעװיס געפֿרעגט, נו, און מיכילע? מיכילע האָט מען בײַ איר אַרױסגענומען? עס האָט זיך אַרױסגעװיזן, נײן. הערט נאָר אַ מעשׂה! װעגן אַרױסנעמען בײַ איר אַ מיכילע איז גאָר קײן רײד נישט געװען. ס'איז עפּעס גאָר װי אַרױס פֿונעם קאָפּ. איי איי איי האט דען ר משה גרעיוויס באדויערט, א שאד, א גרויסער שאד, ווי פארגעסט מען דאס אזא זאך, וואס הייסט, מחילה! און מ'האט זיך אלץ געדענקט זיינע טעכטער'ס ווערטער, ווענען האט זי נישט געוועינט, זי איז עפעס א קאלטליכע, נאר א רחמנות איז געווען אויף איר, זייער א גרויסער, עס האט אויסגעריסן דאס הארץ, און אט פונקט פון דעמאלט אן, פונקט דעמאלט האט זיך אנגעהויבן די מלחמה, עס איז געקומען די רעוואלוציע, עס האט א בלאזט געגעבן דער גרויסער ווינט וואס ווארפט פון אנדער בערג און קערט איבער פעלדזן, איבן משה גרעוויסן איז וויפיל מאל ארויפגעקומען אויפן זינען אז עס איז א גרויסע זינד ער האָט אַלץ געדענקט, די פֿרױ װאָלט מען באַדאַרפֿט אױפֿזוכן, אױב זי לעבט, דאַרף מען זי פֿאַרגיטיקן מיט געלט, אױב זי איז געשטאָרבן, דאַרף מען בעטן מחילה בײַ איר אױפֿן קבֿר, און אפֿשר, אפֿשר דאַרף מען אױך אױפֿן קבֿר פֿון איר ערשטן מאַן בעטן מחילה. נאָר פֿון דער פֿרױ האָט מען מער נישט געהערט. זי איז פֿאַרשװוּנדן, װי אין ים אַרײַן, און דער אמת איז אז ער, משה גרעיווס, האט נאר געקלערט וועגן פארגיטיגן זי אדער וועגן בעטן ביי איר מחילה, אויף אויפזוכן זי האט ער גארנישט געטאן, און דער גרויסער ווינט האט דערווייל געבלאזן, פונאנדערגעווארפן אלץ מער בערג, איבערגעקערט אלץ מער פעלדזן, און קיינער ווייסט נישט אז זיין זינד איז דערווייל געוואקסן, און אז אין דעם אלעם איז אפשר שולדיג ער, משה גרעיוויס, ער מיט זיין זינד אקעגן יענער אידענע וואס איז עפעס א קאלטליכע און קאן נישט וואינען, ווארים איבער דעם געשריי פון איינער א מיידל האט גאט אמאל איבערגעקערט סדום,

וכשזכרת, און אז א מענטש וועט חרטה האבן אויף זיינע זינד, יזכר, זאל ער געדענקען אז אויף אלע זינד איז גאט מוחל, נייערט נישט אויף די זינד וואס א מענטש זינדיגט אקעגן דעם צווייטן, ווארום אזוי שטייט געשריבן, ופגעו אנוש באנוש איז די טייטש, און אז זיי וועלן מאכן א פגם איין מענטש דעם אנדערן,

אים טוט באנג זיין קליינע שטאט אין אוקריינע, און איבערהויפט טוט אים באנג זיין אלטמאדישער צוויי-גארנדיגער מויער וואס אין עק מארק, נישט ווייט פון דעם שמאלן געסל וואס געפינט זיך די גרויסע קלויז. ער געדענקט ווי אזוי זיין שטאט האט אויסגעזען אמאל און ווי אזוי זי זעט אויס איצט, און אים איז א שאד, א גרויסער שאד, געווען באדארפט אויפזוכן יענע אידענע און פארגיטיגן מיט געלט, אדער אפשר איז זי שוין געשטארבן, געווען באדארפט בעטן מחילה אויף איר קבר און אויף דעם קבר פון איר ערשטן מאן, נאר ער, משה גרעיווס, האט דאס נישט געטאן, ער האט פארשפעטיגט.

ער ליגט מיט פארמאכטע אויגן און שטעלט זיך פאר ווי אזוי אויפן ים איז א גרויסער שטורעם, די שיף אט אט גייט זי אונטער, אלע שרייען צו גאט און נאר יונה באהאלט זיך אויס, ער פארקלייבט זיך אין א ווייטן ווינקל פון דער שיף און ליגט דארט מיט פארמאכטע אויגן זייער איינגעהויקערט, זייער אומעטיג פונקט ווי עס ליגט איצט דא אין בעט ער, דער אנטלאפענער אלטער גרעיווס. אינדרויסן איז שוין גרויער טאג, נאר גרעיווס שלאפט נישט, און זיינע קינדער זענען נאכאלץ אהיים נישט געקומען, איבער די נאָענטע פֿײַכטע גאַסן, װאָס פֿון יענער זײַט פֿאַרהאָנגענע פֿענצטער לױפֿן די ערשטע פֿול-געפּאַקטע פֿאַרטאָגיק-באַלױכטענע טראַמװײען, זײער פֿאַרבײַאָגנדיקער געפּילדער איז פֿול מיט יונגן חשק אָפּצוטרײסלען פֿון זיך די פֿױלקײט פֿון בײַנאַכט, זײ זענען פֿול געפּאַקט מיט אַרבעטער און אָנגעשטעלטע, װאָס אײַלן מיט זײער לעצטער פֿאַרשלאָפֿטנקײט צו אַ נײַעם טאָג פֿון אַרבעט,

גרעיווס טוט באנק, וואס אט די גרויסע שטאט וועט אונטערגיין, פונקט ווי עס טוט אים באנק זיין קליינע שטאט מיט זיין מויער דארט אויף אוקריינע, און פונקט ווי עס טוט אים באנק זיין זינד וואס ער איז באגאנגען קעגן יענער קאלטליכער פרוי וואס קען נישט וויינען, און דאס איז ערגער פון אלץ, ערגער פון אלץ איז דער געוויין פון א שטומען אין קאפ דרייט זיך אים אן אויפהער, און עס איז געווען די רייד פון גאט צו יונה'ן דעם זון פון אמיתי, און יונה איז אנטלאפן פון גאט, יונה איז געלעגן באהאלטן אין עק פון דער שיף, אט וואו עס ליגט איצט ער, משה גרעיווס.